Dwi wedi dod i wlad beirdd a chantorion o fri heddi, i waelodion Cwm Tawe, ac i fod yn gywir, i dref Pontardawe. Ma'n geni'r bardd Gwenallt, A'r gantores enwog, Mary Hopkin. Those were the days, my friend, bois bach. Ond mae'r dyddiau da yma o hyd yn y Pont Aberdawe Inn, neu i fi, chi, y byd a'i gi, y gwachel. Woof! Wel, Jim, ti'n un o'r local selog fan hyn. Ti'n dod yma i yfed pob hyn a hyn, ond ti hefyd yn dod yma, o'n i'n deall, gyda het gwahanol ar dy ben. Odw, odw, wel maen ma nhw'n cael bandiau yma bob hyn a hyn, um, wel bob nos Sadwrn ac ar ddydd Sul hefyd, um, ac uh, i fi'n cerddor, felly fi, fi yn dod i, i ware yma weithiau hefyd. Mwy sy'n gweithio yn y Oes yna lot o dyfarndai o gwmpas Pontardawe sy'n cynnig llwyfannau i bobl fel ti a bandiau eraill? Mae Pontardawe yn dda ar gyfer gerddoriaeth. Mae bandiau mewn gwahanol tafarnau a allwch chi fynd o un i'r llall mewn noson a crwydro a a ffindo rhywbeth 'ych chi'n lico ch'mod dibynnu yy beth yw'ch blas chi. Emyr, ti'n gweithio fan hyn yn y gwachel ers faint ti 'di bod tu ôl y bar fan hyn? Wel, tua blwyddyn fi 'di bod yn gweithio yn y gwachel a ma' 'di bod yn ma' bod yn ffantastic. Ma' fe wastad yn prysur yn enwedig yn y weekends. A mewn yr wthnos mae bach fwy chill, bach fwy regulars yn dod mewn ti gweld. Hey, good thing. Wel, na i adl ti fyd, achos mae rhein yn edrych sychedig iawn. Hey, good diolch yn ti boi. Mae Rhys, ti newydd fod yn canu fan hyn nawr. Siw mae'n mynd fan hyn y gwachel? Good, good, neis i cael catch up dy'r boys fe. Mae lot o bethau mynd mlaen yma, ni'n gallu dweud am y dafarn yma, mae'n brysur yma, a mae pobl o bob oed yma, mae rhai bod yna'n dangos rhywbeth am y lle. O, sy'n bendant. Um, fi'n credu, yn ymwedig, mae da chi core lleol. Uh, o amgylch yy yr ardal so ma' pobol yn dod o'r ardal wedyn ma' wnna'n helpu on'd yw e? Ma' fe yn y canol bopeth so os fi ar y ffordd nôl o waith t'mod ti galw myn 'yn t'mod am beic a wedyn chi'n cwrdd â rai sydd yn t'mod be' ti'n galw nw music heads yn Sysneg. Shwt ma'r gwachel fel dafarn t'mod cwrw ffein 'ma popeth yn iawn 'ma? Cwrw ffein 'ma. T'o' wel fi trial spritlo Guinness ond dim ond sip fi 'di ca'l so. Wel Elin, dwi'n clywed ti'n siarad fan hyn a sylwi bod y ti acen diarth iawn i Bontadawe. O le ti'n dod yn wreiddiol? So, dwi'n dod o Groeslo yn Gaernarfon. A ti'n dod fan hyn i'r gwachel yn aml. Beth wyt ti'n meddwl sydd yn gwneud y gwachel yn dafarn mor arbennig? Wel, mae o'n le reit gartrefol a um, yn briliant i'r plant. Bwyd da, peint da, a mae yna groeso mawr yma drwy adeg. Mae plant yma, mae'r Hen oed yn dod 'ma, ma' cŵn yn dod 'ma, ma' pawb, ma' croeso mawr i bawb 'ma. A ma' nhw wedi gadel y Welsh Whisperer mewn, felly ma' nhw'n neud rhywbeth yn iawn. Wel ar ôl y fath groeso, bydde 'di bod bach yn ddigywilydd i adel y gwachel heb gân, felly cori off. Pan fydd y tanc yn llawn, wrth shifto trwy'r prynhawn, mae angen rhywbeth bach i gadw fynd. Be' sy'n neud y gwachel yn dafarn mor arbennig? Awyrgylch, mae'n tafarn cymunedol a ma'r cwrw yn ffein.